Aló, bo nochi, Mimi. Ta ku ka koko. Ka koko. Mimi, ay, ay, Mimi, wak atende'm. E konai no ta ni interesá me wòkkie. Mimi, maka bibí fo'i Hulanda akí. Tin via via mi ta tende ku bo ta tuma sèn, bo no ke paga mi hendenan bèk, Mimi. Mimi, Mimi, Mimi, wak, nos tur dos ta hende grandi nos ta, Mimi, nos tur dos ta hende grandi, Mimi, mi no tin ku bisa bo ken su sèn, ku nada, kuantu sèn ni nada, Mimi, bo ta kere bo por a hiba mi. Mimi, mi ta, Mimi, Mimi, mi ta tendé bo, papia, mi ta tendé bo, Mimi. Tende ki ku ta ku ku lei na bo, asuntu di lei na bo ta papia, ma papia ku lei na kaba, tuma spliki kiko ta kiko. Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, wak, lei na, lei na a bisa mi, splika mi bon kla, ke ta tin dos, tres dia ta bèl bo sin por haña bo, ke men di, Mimi, no laga e kos na. E kosnan ei no ta kos ku tin ku pasa mas, Mimi. Ok, bon, Mimi pasó. Awoki e kos ei, Mimi, tendé mi, ami ta un hende, mi ta marsha trankil mes. Pero mi a kabi bin for Hulanda akí no,

Ok, mi, mi, pero wak, mi, mi no ta, mi no ta worry ku bo ta paga tiki tiki òf hopi hopi òf mitar mitar, pero mi, mi, wak, no laga, no laga ta mas b'e tin ku keda sin haña bo, please.

Awel mimi mimi bo sa Dios bendiciona bo ami ta na Kòrsou so wi sou te mart paso bo sa bo sa ku ami gusta un karnaval kemende mi ta na Kòrsou te mart mi tin mi sèn pa mi gosa mi mi bebidanan pa mi baila gosa mi ta bai traha un fiesta na kasa kiki ku ta mi ta bisa bo pasa pero bo mester kuminsá hèndel e asuntunan mimi. Ot kal ke kos bo mester bin mo sèn so mi no tin a na pia mi ta. Dikon bo sa situacion ta critico asina aki na Kòrsou? Ta tur hende nan ta mimi ta tur. Mimi, pero bo tin ku, awoki abo no buska niun kaminda pa bai paso bo tin debe, pero bo san tin ku buska, bo buska manera di sali fo'i den e luga ei koño ei Mimi. Si, pero ya awoki, ai, ai, ai Dios, awoki ku bo sa gana wei ka yo laga k'o drecha yu. Abo tambe ta tur tur ku Kòrsou paso abo abo mi sa ku bo ta un muhé di kultura. Mi mi pero kontal anyway su ey pero bo santin ku buska un manera ku koy outo ey bou si paso awoy mes mi a bin yega na mi na mi bisa bo presis ta dos dia pasá mi a bai na airport aki nan no.

Mi sa bon bo libo. Ay, pero, ay, ay, laga, ey, contaliu, pero e ta keda asine, ey, si mi, si mi a hasi e cos na cas cu mi tin ainda y di hasi e honderoncia cu mi ta bisa bo di dje, cu bibida, cu pasapalu, cu con ay, souizo mi ta bisa bo bin. Mi mi abo ta un hende ku sowisou no ta keda afó. Pero mi mi kòrda atendé e asuntu ku e muhé ei pa mi, pasobra e muhé ei ta kana, mi mira e muhé ei ta bisa ta kana bisa tur hende ku ta debe, debe bo tin sega dje ku yen kos. E kos ei no ta kos nèchi, mi mi.

Cutucutu, no ta bay tur e weganan, caba bo. A wel bon, bon mensahe. Ey Mimi, Dios bendiciona bo yu. Amen, amen. Kico ta, Mimi, kico ta dia mi ta bay saka am Silvia ay a banda nan den Muizenberg, mi ta bel bo. A bay bon, bon, bon. Bon bo, bon. Aha, pasa bo nochi, bo, toro. Mimi, mi no sa me ken coño pa ta.